Hei! Jimmy!
Fe ddaw'r cant a hanner o aelodau Cylch Jiwdo Celtaidd Cymru yma yn eu tro i'r Ysgoldy, Aberaman ger Aberdâr, a hynny ar bum noson o'r wythnos, i daflu eu hunain a'u partneriaid mewn sawl dillad modd hyd y llawr. Ond Rhaid peidio cellwair gormod gyda'r bobl yma, gan mai hyfforddiant mewn amddiffyn eu hunain ydy gwreiddyn y difyrrwch. Mister Ray Griffiths sefydlodd y cylch wedi iddo weld Judo, Aikido, Karate a Kendo yn cael ei ymarfer yng ngwledydd y Dwyrain, yntau yn y fyddin yng Nghorea. A fo ydy'r hyfforddwr rwan. Mae o yn beth maen nhw'n alw yn Pedwerydd dan belt ddu Judo, a hefyd belt ddu mewn Aikido. Dipyn o gamp, ynde? Cymerodd Misus Griffiths diddordeb yn y pwnc hefyd, a hi sydd bellach yn gofalu am y grŵp yn y Ganolfan, lle mae'r aelodau wedi ymgartrefu ers pedair blynedd. Ac i'w gadw yn gonsyrn teuluol, mae Mark y mab a Linda'r ferch wedi trwytho yn y grefft o Judo a Aikido hefyd. Asgwn cefn y ganolfan a'r person fu'n gyfrifol am droi Ysgoldy Siloa'n ganolfan i'r cylch ydy Gweinidog Capel Siloa, y Parchedig Aneurin Roberts. Mae o hyd yn hyn yn ddigon bodlon annog a gwylio'r criw yn ymarfer ac ymlacio. Pedair celfyddyd sy'n cael eu dysgu yma, Judo, Aikido, Karate a Kendo. Ond ai Cudo di'r un sy'n tycio ore? Dechreuwyd ganrifoedd yn ôl gan fynech o Zen. Unrhyw un oedd yn ymosod ar y mynech roedden nhw'n ei lluchio heb ei brifo neu'i anafu, ond fel na ddeuent yn ôl. Ffurf arbennig ar hunanamddiffyn. Ac yma maen nhw'n dechrau'n ifanc iawn. Wel Mark ma gen ti felt du yn judo ag un brown y nesa at y du mewn aikido. Pryd dechreuas di? O, ddechreuas i pan o'n i'n tair mlwydd oed, hynny yw rhyw tri ar ddeg mlynedd. Wedi bod yn practiso pob nos ers hynny. Pa mor anodd ydy o? Wel, mae'n anodd ar y ddechrau, ond wedyn mae'n dod yn mwy syml fel chi'n mynd ymlaen. Mae yna sawl gradd yn Judo ac Aikido. Sut mae rhywun yn datblygu o un i'r llall? Oes yna rhyw examination, rhyw fath o brawf o rhyw fath? Ie, wel, mae rhaid cael prawf, chibod. Yn Judo mae rhaid ymladd a wedyn dangos gwahanol ffurfiau o yy i sut i taflu pobl. A ac yn Aikido mae rhaid yy dangos gwahanol ffurfiau o wneud y pwnc, ch'bo'.
O'n i'n clywed ryw eirie mawr yn cael eu defnyddio, Hei! a pethe fel 'ny. Beth ma' hwnna'n olygu? Wel ma' raid yym pryd chi'n sgrechian, mwy o cryfder mewn pryd chi pan chi'n bwrw rywun ne' yn taflu unryw un. Mwy o cryfder. Ryw nerth felly ydi'r gair? Ie, tu fewn.
Ni'n galw fe qi yn yy gair Chinee. Sawl math o daflu sydd 'na mewn Aikido?
O wel ma'

Tafliad y maes. Coshen age. Tafliad ysgwydd arall. Mae yna ddeg symudiad i bob un. Wel, Ian, wyt ti'n greilan fel hyn bob amser? Nag yw.
Ers faint wyt ti'n uh, gwneud aikido te? O, ddim aikido, judo. Oh, judo, sori.
O, ers ddechrau'r blwyddyn. Ie, yeah, wir, wyt ti'n enjoyo?
Ydw. Le gysty'r siwt smart ma? O, oh, mi jyst wedi brynu fe.
Ie, oedd e'n ddrud iawn?
Uh, chwith pint. Oedd e wir.
Do. Pwy sy'n talu amdano fe? Wel fi.
Shwd byddi di'n talu amdano fe de? O am wel deg kind o wythnos ni'n meddwl am chwech deg o wythnosau. Ie wir. Ac wyt ti am neud aikido a judo am sbel fawr? Ydw.
Beth wyt ti'n gobeithio byddi di'n gallu neud pan fyddi di'n ddyn t'mod? O yy. O ni ddim yn gallu dweud eto. Wyt ti ddim yn gallu dweud? Wyt ti'n gobeithio bydd ti'n gallu gwisgo fel Mister Griffiths? Ydw. A fallu daflu fe? Ie.
Beth nath i chi gymryd diddordeb mewn Aikido a Judo Misus Griffith? Wel ma' diddordeb mawr wedi bod gen i am flynydde mawr yn y martial arts. Dechreues i yy bymtheg mlynedd yn ôl ond o'dd y plant yn fach gen i ar y pryd a ffeilies i gario mlan ond rwy'n dechre ail ddysgu nawr. Beth ydych chi'n ga'l mas ono fe? Wel, ni'n dod lawr i yy ca'l yy trial cadw'n iach a fod mwy yym ystwyth chi'n gwbod. Ni'n ca'l cwrdd â bob nos. Ond mae'r teulu chi i gyd wrthi gyda'u cido a jiwdo. Da chi'n ymgydymu adra hefyd? O na, na, dim gartre. Na, ni ware teg. Dim ond y tafod gytre? Ie, ie.
Wel, gadewch i ni weld sut da chi'n trin eich gŵr te. Reit. T'mo Marco, dw i'n byw yng Nghaerdydd a dyw e ddim yn le call enwad allan yn hwyr yn y nos. A digon posib bydde rhywun yn cael ymosod arno fe. Sut byddwn i'n gallu amddiffyn yn hun? Wel, dyma'r fath o ymosodio cewch chi.